Erdogan û pêşbirka dawîn a zevtkirina textê desthilatê ji du hezar û bîst û sî-yan bûyera herî zêde tê çaverêkirin proseya hilbijartinên Tirkiyeyê ye. Bûyera ku dê çarenivîsa Tirkiya û herêmê ji bo çend salekî li qelemê bide pê re jî ya Kurdan. Erdoganê ku li ser xatira desthilatê maka qanûna Tirkiyeyê ser û binî hev kiriye, diyar e Her ku hilbijartin nêzîk dibin, textî wî bêhtir diheje. Di nivîsareke xwe ya berfireh de ku malpera Enstîtuya Washingtonê ya Siyasetên Rojhilata Nêz weşandiye, lêkolej Soner Cagaptay balê dikişîne ser hilbijartinên Tirkiyeyê yên du hezar û bîst û sî yan, egerên windakirina populeriya Erdogan, û hewldanên wî û Partiya Dadmendî û Geşepêdanê AKP'ê ên xwexilaskirina jî têkçûnê. Nivîskar dibêje ku navûdengiya Erdogan di salên dawiyê de ji nav çûye û êdî tirsa wî ya windakirina desthilatê berî wî daye girtin û tengavkirina bi deh hezaran rojnamevan, akademîsyen û endamên opozîsyonê. Li barê encamên hilbijartinan ku dê piştî sal û nîveka din bêne lidarxistin, Cakaptay dibêje, Wisa xuya ye ku Erdogan dê têk biçe. Li gor nivîskar, ji ber dîroka xwe ya dûr û dirêj a duwarê gendelî û bedbikaranîna desthilatê de, dibê ku bi têkçûna xwe re Erdogan li ber dadgehan jî bê gerandin. Astengkirina rêya demokrasiyê. Gava Erdogan di sala du hezar û sîyan de li ser textê hikimdariya Tirkiyeyê rûnişt, xwe wekî çaksazê saziyên demokrasiyê yên welêt nîşan da. Siyasetên wî yên salên pêşîn nemaze di warê xizmetguzariyê, Çaksaziya aborî û hewldanên çareserkirina pirsa gelê Kurd de ew baş dan pêş. Lê belê sal bi sal meyldariya wî ya zordestiyê bilind bû, nemaze li dij lîberalan, demokratên sosyalîst û çepgiran û elewî û netewperwerên Kurd. Çawa Erdogan agir bi mala xwe xist? Bi salan Erdogan ji opozisyona tertûbelav a Tirkiyeyê sûd werdigirt. û her wiher karîbû zora nêzî şeş bereyên dij hev ên opozisyonê bibe. Lê belê di sala du hezar û hevdan de Erdogan şaştiyeke mezin kir û agir bi mala xwe xist. Maka Qanûn guhart, Pergala siyasî ya Tirkiyeyê ji parlamentariyê guha serokkomariyê û posta serokwezîriyê ji holê rakir. Vê guhertinê desthilatdariya Erdogan xurttir û navendîtir kir, lê bê hemd opozîsyon jî xurt kir. Lewra di sîstema parlamentariyê de her partiyek bi serê xwe bû û di pêşbirka hilbijartinan de AKP'ê yek bi yek zorawan dibir. Belam di pergala serok komariyê ya di navbera her du hevrikin sereke de, namzedê serekeyê ya opozisyonê dikarê hevpeymaneke berfireh a dijberên Erdogan li jêr alaya xwe kom bike. Çîroka du bajaran. Ji bilî sîstema nû ya hilbijartina serok komarî, xala din a ku Erdogan qels dike, rewşa aborî ye. Di sala du hezar û hejdan de bo cara pêşîn di heyama hikimdariya Erdogan de aboriya Tirkiyeyê di nava resesyonê de niqumî û vê şikestinê rewşa AKP'yê li her du bajarên herî girîng ên welit an ku li Stenbol û Enqereyê kambax kir. Di du hezar û nozdan de namzetên Partiya Gel a Komarî, CHP, li Stenbol û Enqereyê zora namzetên AKP'yê bir. Her çendî Erdogan hewl da encaman biguherê û bibêje ku zêdegavî di dengdanê de rû dane, encamên dûbarekirina hilbijartinên Stenbolê bo Erdogan xirabtir bûn. Çinku di cara pêşîn de ferq sêzdeh hezar deng bû, lê di cara duyan de derket heşt sed hezar dengî. Erdogan li hember hilbijêran. Heger rewşa heyî bidome, Erdogan dê di du hezar û bîst û sîyan de rastî têkçûneke giran bê û pê re dê bi hilbijêran re bikeve nava şer û tevlî heviyan. Ev têkçûn dê Erdoganê ku xwelxisarê danayne bidê ser du rêyan. A yekê, ew ê têk biçe û bibêje ku sextekariyeke berfireh di prosesa dengdanê de çêbûye. Bertekeke bi vî rengî dê Tirkiyeyê bajo nava qeyraneke mezin û gelê wê bînê hemberî hev. A duyan jî heye ku Erdogan bi encamên dengdanê bilîze û prosesa hilbijartinê ji kokê ve hilweşîne. Li vir dibê ku wekû tecrîbeya hilbijartinên Stenbolê bi ser nekeve û bi redkirina encaman re sê sed hezar polîsên Tirkiyeyê, û gelê Tirkiyeyê tê xêpê sîra hev. Li gor te, heger Erdogan têk biçe, dê encamên hilbijartinan bipejirîne yan na? Û eger binket, çarenivîseke çawa dê li bende be?